Hei pawb, croeso yn nôl i sianel YouTube Label Deg. Heddiw ma, mae gennau'r fideo perffaith i chi os da chi licio dolyg, colir a gofal croen. Bydda i'n adolygu pedwar calendr adfent gan gadw at steil Label Deg wrth gwrs. Fydden nhw yn llawn o golir, llawn o gofal croen, llawn o bach o bob dim, a fyddai yn rhoi nhw o'r gorau i'r gwaethaf. Dwi yn meddwl bod prynu calendr Adfent arbennig fel hyn i rywun, fel presant Nadolig cynnar, yn syniad rili da. Ac hefyd, fedrwch chi rhannu'r gost hefo'ch chwaer neu hefo ffrind, a dwi'n meddwl bod o'n neud y presant perffaith. Iawn ta, fedra i ddim aros run eiliad yn hirach, dwi'n mynd i agor yr calendr adfent cynta, sef yr Beauty Countdown o H&M, a mae hwn wedi costio 24 punt 99, felly gadewch i ni weld be sy tu fewn. Fel sonish i, oedd yr calendr advent H&M yn costio 24 punt 99 ceiniog, sef y rhatach allan o'r pedwar, O ran cael gwerth eich arian, dwi yn bendant yn meddwl bod chi'n cael gwerth eich arian hefo'r un H&M, er bod y sizes yn fach a bod chi'n cael yr un un teip o beth, dwi yn meddwl bod 24 punt ar gyfer calendar advent fel hyn reit rhesymol, felly yndach, dych chi'n bendant yn cael gwerth eich pres. Rwan ta, mae hi yn amser i ni symud ymlaen i'r ail calendar advent, sef yr NYX Professional Makeup Diamonds and Ice Advent calendar. um, ag yn ôl y bocs mae o yn werth 89 pint o gynnyrch, ond yn y siopau da chi'n prynu fo am 50 pint. Felly yn bendant yn syth bin da chi'n cael gwerth o'ch arian. Ond pa fath o gynnyrch sydd tu fewn i'r calendar advent yma? Fel ydych chi'n gweld, mae gennau 24 eitem o golir wedi dod allan o'r Diamonds and Ice NYX calendar advent. Um, ac yn syth bin, mae maint yr cynnyrch o'i gymharu efo'r Haitch and Em lot fwy. A dwi'n licio hynny, dwi'n meddwl bod chi yn teimlo fatha bod chi'n cael gwerth eich pres yn fwy. Um, rwan, yn bersonol, dwi yn defnyddio cynnyrch NYX ers blynyddoedd, a dwi yn gwybod bod yr cynnyrch o safon rili, really, rili really uchel. Felly, mae'r ffaith bod chi'n cael 24 eitem, a nid yn unig um, ar gyfer eich gwefusau, ond ar gyfer croen ar gyfer eich llygid. Mae hwn yn neud yr calendr advent yma fymryn yn fwy special na'r un H&M, er enghraifft. Um, a dwi yn edrych ymlaen i drio ambell un o'r cynnyrch yma ymlaen efo chi rwan. Dwi wedi penderfynu defnyddio'r HD Finishing Powder um, gan NYX. Oherwydd dwi yn meddwl bod hwn yn gam pwysig iawn ar gyfer diweddu edrychiad colir, a dwi Ar y funud yn chwilio am un newydd, felly ga i weld os mae hwn yn neud job da. Hmm. Dwi yn meddwl bod o yn neud i'r gwyneb edrych yn o leiach ac yn setio y foundation yn dda iawn. Hmm. Dwi'n teimlo bod wedi cael gwedd newidio derbyn diwedd y fideo heddiw yma. Um, Ynddo, dwi'n really, really hapus efo hwn. Uh, mae o yn fach eto, ond pan ydych chi'n trio cynnyrch am y tro cyntaf, ydych chi'n misio'r un mawr, so dwi'n meddwl bod hwn eto yn bresant perffaith. Reit ta, ymlaen â ni i'r trydydd calendr Advent heddiw 'ma. Felly, mae'r un nesa' wedi dod oddi ar gwefan ASOS, ag yr Revolution Advent Calendar ydi hwn. Mae o yn cael ei werthu am 40 punt, sef deg punt yn llai na'r NYX.

Wel, dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau efo'r calendar advent yma, wir er. Nid yn unig ydyn nhw yn seis llawn, uh, da chi'n cael, da chi'n cael anreg ychwanegol ar diwrnod nadolig, ac hefyd da chi'n cael amrywiaeth enfawr o Scrunchies i brwshys, dych chi'n cael colur llygyd, croen, gwefusau, bob dim, dych chi'n cael bach o bob dim yn efo. A dwi jyst yn meddwl bod safon a gwerthwch arian, yn enwedig yn yr un revolution, wedi bod y gorau hyd yn hyn, swn i yn mynd mor bell a dweud. Ac ar gyfer y revolution, dwi yn mynd i drio yr lip gloss clir ma, a cael gweld sut mae o'n teimlo, Ac um, be ydy barn fi ar hwn, felly na i trio hwn ymlaen rwan. Waw. Waw. Mmm. Rwan ta, da ni bellach wedi cyrraedd yr calendar advent olaf, sef yr ASOS 12 Day Face and Beauty

Un ar ddeg allan o ddeg. Yy, dwi mor, mor hapus hefo safon yr pedwerydd calendr adfent, sef yr ASOS Face and Beauty. Um, mae o yn llawn o bethau rili really hyfryd. Dych chi wir yn teimlo fatha bod chi'n cael treat wrth agor yr pedwerydd calendr adfent. Um, Mae'r brandiau sydd yn cael ei gynnwys yn rhai andros o boblogaidd, andros o ffasiynol ar y funud. Um, a dwi just yn meddwl bod prynu hwn fel anreg dolyg cynnar i rywun yn mynd i fod yn bresant perffaith. So ni yn deud bod yr calendar advent ASOS yn sicr yn ffocysu fwy ar gofal croen, sydd yn neis um, os da chi ddim yn berson sy'n gwisgo llawr y golir ac yn licio Yym, gofal croen, dyma ydy'r calendr Advent i chi yn ben dant. Dwi hefyd yn rili licio'r syniad o ail-gylchu neu ail-ddefnyddio yr bocsys bach sydd yn dod hefo'r calendr Advent ASOS ar gyfer rhywbeth arall fel presant arall yn ystod cyfnod y Nadolig oherwydd oedden nhw jyst mor ciwt. Dwi jyst yn mynd i drio yr Deep Sleep Pillow Spray, yym, oherwydd dwi wedi prynu un o Lush ag mae o wir yn helpu fi yn ystod y nos jyst i ymlacio a weindio lawr ar ôl ddiwrnod prysur. So dwi jyst yn mynd i drio hwn. O oh, waw. Mm, hwnna'n rili really neis hefyd. Deg allan o ddeg. Un ar ddeg allan o ddeg hyd yn oed. Rwan mae'r foment fawr wedi cyrraedd a dwi yn mynd i rhoi yr calendr advent yn ei trefn o'r gore i'r gweitha. Dwi'n meddwl bod o'n amlwg i chi na'r ASOS Face and Body calendr advent sydd wedi chipio hi heddiw ma. Just oherwydd da chi'n cael gwerth eich pres, mae'r cynnyrch yn andros andros o safonol a da chi'n cael cymysgedd um, eang iawn o gynnyrch. Felly hwnna fysa ar y brig Wedyn yn ail, fyswn i'n rhoi yr Revolution. Um, eto oherwydd yr cymysgedd o gynnyrch andros o safonol ac hefyd da chi'n cael yr meintiau mwy. Ac yn bersonol, oedd hwnna yn bwysig i fi a da chi'n cael um, anreg ychwanegol. Wedyn yn drydydd, yr NYX uh, Professional Makeup Advent Calendar. Um, o'n i'n licio bod hwnna hefo thema, oedd o'n ffocysu'n fwy ar y gwefusau Ac os dych chi'n nabod rhywun sydd yn licio chwarae gwmpas efo lliwiau, lipsticks a ballu, dyna ydy'r calendr adfent iddyn nhw yn bendant. Hwna oedd y dryta, a dwi'n meddwl o ran um, gwerth eich pres, efallai oedd o mymryn yn ddrud, ond dwi hefyd yn gwybod bod safon NYX yn andros o uchel. Ac wedyn, yn ola, Sori H&M, mi fyswn i yn rhoid yr Beauty Countdown, dim ond oherwydd bod yr cynnyrch mor fach, um, mae'r lipsticks yn andros andros o fach, a dych chi'n cael lot o'r un un math o bethau. Ond gan ddeud hynny, o'n i wir yn licio teimlad yr lipstick ac oedd y lliw yn yr eyeshadow yn andros andros o hyfryd. Felly dwi'n ddim yn deud bod yr cynnyrch ddim yn dda, dwi jyst yn teimlo O'i gymharu efo'r gweddill, H&M fyse yn dod yn olau fi heddiw 'ma. A dyna ni, diwedd y fideo. Pedwar calendr Advent wedi'w agor a'i adolygu hefo chi. Gobeithio bo chi wedi mwynhau y fideo heddiw 'ma, ac os 'dych chi wedi, cofiwch hoffi'r fideo a thanysgrifio i'r sianel. Yym, a swn i wrth fy modd yn clywed os 'dych chi wedi prynu Advent Calendar i rhywun arbennig Nadolig yma. Ond na i weld chi yn y fideo nesa, a tan hynny, tara!